Ketew Suba Ntoma Kurotia, Prɛkɛsɛ Gyaa na ɛde wɔn fiti kurotia no ho bɔn afie mu. Amansan Dawuru a wobɔ a yɛtew wo nka wɔ baabiara, Apanyin Kwadwo Asiamah Aguakuru, Asiamah Atutu, Asiamah Asare, Kasa, Kasa, Kasa na w'atiefo atie wo wɔ apue ne baabiara nnwom dwumadie so.

Abusuafo ma mo nyinaa kye ma mo nyinaa ha. Wɔn nyinaa kɔ aba de ba afidi kɛseɛ yi so. Mm. Abɔnefo adi ahyɛ mo. Ɛkrantɛ wuli bi mu. Jimani ayɛ anu adu damfo adu. Ne wura abɔnefo adi. Ɛnɛ ɛyɛ fiada.

Mekyerɛ sɛ, sɛ akan akan amammerɛ mu no, sɛ yɛkan nna a, naawɔtwe yɛ nna nson, na adaduanan yɛ nna mmaako mmaako aduanan mmienu. Na sɛ worekenkan a, yɛwɔ adɛɛ akɛseɛ a ɛwɔ mu yɛ mmienu, Awukudɛɛ ne Akwasidɛɛ. Ɛne ɛwɔ ɛɛ ɛda hodoɔ a yɛ. Da a yɛtaa die mmaako mmaako bɛyɛ sɛ nkron na ɛwɔ mu. Ná adɛɛ kɛseɛ na ɛtwa toɔ koraa, ɛbɔ no mu nnɔeɛ a na ɛba, nti ɛhɔ na yɛhyɛ aseɛ kan ɛyɛ nnabɔne no. Na adɛɛ kɛseɛ no akyi, ɛhɔ na yɛbɛnya fofie, yɛbɛnya adwoada fɔdwoɔ, abena kwabenanom ne ade nyinaa ɛhɔ na ɛwɔ. Sɛ nnɛ yi ɛsi ɛdabɔne a, Anka ɛnnɛ ɛyɛ fofie. Ɛdi ka kasa yɛ Kofi ne Afia wɔn kra da. Nti obu a yɛwoo no Fiada ne obi a yɛwoo no eh, Fiada woyɛ bɛɛma a wode Kofi, ɔbaa wode Afia. Mo nso mo wɔ mo mmra ne yɛtaa de frɛ mo. Abusuafoɔ ɛnnɛ fie yi, obi ayɛ nhwehwɛmu akyɛ sɛ Afia ne Kofi biara wɔ nneɛma bi a ɛda soronko wɔ wɔnom ho. Nneɛma no bi ne sɛn? Sɛ obi yɛ okopi a, ɔyɛ obi a ɔda bɔkɔɔ na osuro Nyame na wɔmpɛ ne ho asɛm. Sɛ ɛba ne mma apɛ mu a, wode ma no a wɔbɛgye, woamfa amma no a ɛnyɛ n'asɛm. Afia deɛ soronko. Afia biara yɛ obi a ɔno nso wɔmfa n'awaresɛm nni agorɔ koraa. Na afia pɛ sɛ kane bɛyɛ anka ne kun wɔ ne ho anaa bɛrima wɔ ne ho da biara, wɔmpɛ sɛ wokɔtena baabi na ɔno watena baabi, wɔnom mpɛ saa. Ɛnnɛ yɛ fie adan na me ne wo mmienu yɛdi ahyiam wɔ ha yi. Ɔkɔ so bu kwadwo no kwadwo nante fa onya bo a wonya dwe na dwene sɛ wonya bo ɔde ɔpɛ a yɛ anya deɛ onyaa yɛ nso wampɛ. Wo se magye di a me so me sen wo na. Dwumadi a ɛtaa de brɛ wo bɛ no bɛ no na afei na aduro du baako a papa ho si ma aduasa. Ɔpanyin Kwagye Asia Magu Akuro ne me din. Ayɛ ho mmɔbɔ ne da a ɛtɔ so mmienu ne nnɛ. Atɛkyɛ wɔ wiase nsuo atotɔ ma atɛkyɛ ne ade nyɛ na. Saa bere yi na apotobibire abuo. Yɛka apotobibire a ɛne deɛn? Apotobibire ɛne deɛn? Wahu sɛ wobɛkɔ ɛyɛ ɛɛ wobɛhwɛ Ghana a baabi a adwareɛ ne adeɛ ne ɛyi ɛɛ ɛhuro no nyinaa pia abɔnten no wobɛhu sɛ adeɛ bɛyɛ tum wɔ hɔ saa apotobibire tantantan saa bere ɛnyɛ nna ɛwɔ hɔ ɛɛ ankaa ne aborɔbɛ mango ne ade nyinaa nso ɛne paya aba bebree. Wuram mu ayɛ frɔmm. Nanso nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnyɛ. Kyerɛ sɛ, akɔtɔ ne kankabi ne ade nyinaa sɛe mfuo. Saa bere yi a Yosef fi kɔtɔniman no mu baeɛ nkyɛe nti, akɔtɔ nketewa ne ade nyinaa resɛe mfuo. Nkranen, mmoa bi a yɛfrɛ wɔn nkranen, wɔn ho hu pa ara. Wɔn aba bebree. Na wɔnom deɛ, wodi ho agorɔ a, wɔnom bɛku wo. Ɛno nti, saa nkurɔfoɔ yi nyinaa wɔ hɔ. Na bosome yi mu ɛho nneɛma redwene, kyerɛ sɛ nneɛma ahyɛ aseɛ resɛe, bankye nyinaa koraa aba mu reyɛ bu. Saa berɛ yi na woanhwɛ yie a, na obi sɛ yɛ aduane ma no a, na wanyɛ careful a, agye wo nsam. Na yɛfiri bosome yi mu a, ɛsiane sɛ nneɛma mu yɛ den nti, na yɛrebɔ wura kuta wo nsa no mu, woanhwɛ yie a abobɔ korɔ no. Abusuafoɔ, aha na me ne wo mmienu yɛde ɛbɛsi ani. Ɛdin afei ma megye wo sɛ Ɔpanyin Kwadwo Asiamah Aguakuro. Ɔse ɛpo ne baabiara nye. Hɛ, deɛ ɛteɛ ara na ɛteɛ, ɔkɔ so bɛkɔdwo no kɔdwo nantefoɔ nya boɔ a wonya dwe, na dwe nso a wonya boɔ no ɔpɛ a ɛyɛ anya, na ɔnya ayɛ nso wampɛ. Ɛdu fiada ase a, yɛn ara na yɛbu nkɔmpɔ hwe akyi kɔfa yɛn amanneɛ ne yɛn amammerɛ fa abakwasɛm no baako ne abaabaam na yɛasua biribi de aka deɛ ɛnim ho. Dwumadie no asom ase a mede brɛ wo yɛ Pastor Nchi Herbal eh, Medicine. Ɔno na akura me mu a mede dwumadie brɛ wo berɛ no adwoada, ekuada ne efiada biara. Na mesrɛ mo ara, madaworo ma, me nkratoɔ nie.
Obi benya wa efi yareɛ. Ɛyɛ ampa o, ewiase yi sɛ obi bɛnya wo a, ɛne yareɛ. Nanso Pastor Auntie Shalom bɛpue mu wɔ ɔman yi mu deɛ, mentee sɛ obiara de yareɛ resere obi da. Wɔn a wɔakɔ ne hɔ nyinaa ayɛ adansedie nko ara. Onyame nam ne dom so ayi akyerɛ n'akoa, yɛn nananom abibiduro a na wɔde resa yarewa a ɛma ebinom di mfinhyia ɔha ne aduonu ne ɔha ne akyire no. Ɔde bɛpue yɛn man mu a saa berɛ yi deɛ ɔde regye yɛn nkwa. Dodoɔ no ara a na wɔwɔ diabetes, high blood pressure, stroke, high cholesterol, kooko anaasɛ anidane, anaa obi a w'ani so yɛ wusiwusi, arthritis anaasɛ sasaborɔ, fibroid, skin rashes, barima a wo yere refrɛ wo comfort wɔ mpa so, anaa ɔbaa a worepɛ awoɔ nti Shalom Herbal yɛ wo last stop. Ɔno deɛ wɔde yɛn ara yɛ kurom nhahamma ne yɛn nnubena na saa berɛ a wɔde resa nyareɛ. Sɛ mabɔ yareɛ bi din a, na no nkyerɛ sɛ ɔni no aduro, gye sɛ waduru Pastor Nti Shalom Herbal asoɛeɛ ansa na wate deɛ mereka no ase yie. Enti wo a woretie me, yareɛ bɛn na wagye ato mu sɛ wei deɛ wo yareɛ no no? Ná Siria sahene Naaman yare kwata. Ná wapa ano aduro ara. Nanso, ɛberɛ a ɔtee Onyame akoa odiyifoɔ Elisa nka na ɔkɔhunuu no no, Onyame faa ne so saa no yadeɛ. Enti yareɛ biara a wonam mu, yareɛ bi a ɛreteetee woɔ, yareɛ bi a ɛhaw woɔ no,

four three five one eight. Nti shalom herbal medicine deɛ aba rebɛgye yɛn nkwa shalom shalom shalom Yahweh shalom Yahweh shalom. Ɔpanyin Kwadwo Asiamala, Weasel o, Lekki o, Efon na ma, Fike Suala me bia fon a, kpɔ Jakpata be devi obe nya cool la o, Ɔpanyin Kwadwo Asiama, Weasel o, me be ne be la kpla nu la nya nu ntɔa, Degu Ɔpanyin Kwadwo Asiama le, Ɛpoani bɛbia nyoyɛ. Program agye ɔpanyin Kwadwo Asia ma Weasel oo. Abusuafo a yɛkɔ yɛn anim dwumadie no na yɛahyɛ ase a yɛwɔ nam no ɛnɛ nwummerɛ yi adwuma wura ɛyɛ Doctor Paakosi Ndum ɔwɔ ɔman yi mu na ɔbɛhyia adɔfoɔ PPP foɔ ɛne mpanyinfoɔ ɛɛ Ghana foɔ a wɔn ani gye amanyɔsɛm ho na wopɛ sɛ wobusa no nsɛm ɛde fa ɛyɛ ɔman Ghana mamuo deɛ ɛkɔ Yɛto aba wiei de akɔduro ha yi ara yi a me ne wo wɔ yi na wɔbɛhyia ɛyɛ Ghanafoɔ. Anwummere a wɔse nnɔnson na papa ɛbɛtena aseɛ na wonya kwan abusa ne nsɛm biara a wohia na ɛwɔ namba 11 Canterbury ayɛ Canterbury House wei boa ae Kennington ma mentwerɛ adeɛ no koraa yie ae Ɛyɛ ɛɛm Kennington Business Park, Kennington Business Park Center, ɛɛ number three, ɛ third floor, han three, third floor, Canterbury Court, unit three one one, ɛɛ one to three Brixton Road, London SW nine six D, London SW nine six D. Aha yi ɛna papa ɛne yɛ bɛhyia ɛnɛ anwummere na wɔ nsɛm bi a watumi abisa no Mesrɛ wo a, wohu ɔkwan a, bɔ mmɔden ara bɛhwɛ adwuma wura. Bɛhwɛ Paa Kwasi, adwuma wura. Na papa, nneɛma a wɔreyɛ ɔman Ghana mu no, woatumi nso abisabisa ne ho nsɛm ne ɔman no mpuntuo. Wɔyɛ. Ɛnna yɛwɔ nneɛma bi a yɛbɛwɔ nam no na yɛasua bi de ka anim, deɛ anim ho. Dɔm a yɛhwɛ me wɔ Facebook nyinaa, me mmɔ mo ne yɔ. Me nua ba ɛɛ, mo a mohwɛ me, Pearl Asante mekyia wo wɔ ɔman Ghana mu. Ɔsɔɔpanin, mehwɛ wo dendenden. Nana Agyeman nso, wabɔ mmɔden ato video no apete. ɛna me nua bɛrima oduro lawrence nso saa ara ɛɛm ɛɛ patient ɛɛ anko wɔn nso saa wɔn nso ɛrehwɛ me wɔn a yɛhwɛ ni wobɛtumi akɔ facebook hɔ na wataapo wɔ panyin kwadwa asiama ɛɛ me din bɛba wobɛhu sɛ dwuma mi dwuma mi deɛ mete ha yi a Ah, kɔntɛ korɔ na me nko ara na mewɔ fie ha a mewɔ nam no, nti wobɛtumi nso de wo sɛ bi apɛ sɛ mekenkan bi ma wo. Wɔn a yɛakyia me nyinaa, ma mo nyinaa mo ne eh, mo ne tie na me nsa agye mo so. Ɛnɛ yɛhwɛ nneɛma bi, yɛbɛkɔ mmɔden a nkɔ mpa hwe akyi. Yɛka okuani a, okuafoɔ yɛ obi a wɔde aba hyɛ fam na oku ho na ogu so nsuo ne ade ma no yɛ yie. na wɔdɔ dɔ ho, na wɔwie a wɔbuo anaa wɔtwa na wɔdi bie na wɔtɔn bie. Ɔno yɛ okuafoɔ. Ae, ɛte saa deɛ a, ade nti na wɔnom a wɔnom ɛyɛ pɔtre farm ɔman Ghana mu na wɔyɛ nkokɔ, mprako, nnwan, anantwie, wɔn nyinaa yɛfrɛ wɔn farmers, so wɔn nyinaa yɛ akuafoɔ. Ade nti a, wabisa wo ho saa kosan yi da? Aba w'adwene mu pɛn sɛ ɔsɛ obisa? dwene ho na me ne wo bɛkyɛ mmerɛ a yɛrekɔ yɛn anim no. Ɛkaa okuafoɔ a, ɛka nim sɛ okuafoɔ a ɔde nneɛma hyɛ fam, ɔdua aburo na aburo no afifie na ɛɛ wagu wadɔdɔ ho na ɛrekɔ so na ɔdɔdɔ ho bɛkɔ na afei aburo no akasi na aseɛ nyinaa yɛ nwunu wokɔ a na wabɔ gya funuma toto bi awe ne adeɛ owie a wɔbu bi na watɔn no wasan akɔdi bi wɔnom a ɔdwa bɔdefuo ɛyɛ nkateɛ ne adeɛ ɛyɛ kokoo kɔfe nom ne adeɛ nyinaa yɛ kuafoɔ. Aane, na wɔnom a ɛyɛ pɔtre fam nso kɔfa nkokɔ nketenkete nketenkete firi baabi na wɔde wɔnom gu buo mu ma wɔnom aduane die, de nsuo si wɔnom ho, sɔ kanea si wɔnom soɔ, hwɛ wɔnom ma wɔnyini, na wɔto nkosua ma wɔtɔn bie, na ɔso kum bi wiɛ ɛdɛ na ɔno nso yɛ kuani wɔ nkwafuo mu hɛ wɔmfa ɛfɛ ne sɛ hasuo mu akorɔkra biara nti ngu no so wɔ wɔn ɛmfa no naso ma no nnwane ɛkɔ asɛm akuafoɔ ɔmɔ ɔman Ghana mu ɛne wiase afɔ no nyina ɔmyɛ adeɛ akukua adwuma wakɔ afuom na wo ba na sɛ wɔwɔ bi na wohu sɛ wɔwafa wo nasoɔ Sɛdeɛ wobɛsi ahuri ama wo nan akɔhoɔ so yi ara nsɔ. Sɛdeɛ ɛsi teɛ, ɛnyɛ asɛm ketewa. Wɔwɔ deɛ, nokwasɛm ni, me a mete hɔ yi, mesuro wɔwɔ papapapapa. Wɔwɔ no, ɛho ɔhu. Wɔnyɛ, n'aboa a Nyankopɔn tumi faa no so maa nnipa hwee aseɛ. Wɔwɔ daadaafoɔ a wɔtwe, ɔtweaseɛ a wɔnɔ n'afuru soɔ. Wɔnyɛ nyɛ nyɛ nyɛ nyɛ, kɔ, mmoa a wɔnyɛ nwiaseɛ baako, wɔne wɔwɔ. Ɛna akue abrɛkyire. Ɛna agyinamoa yi nso wɔnyɛ, agyinamoa nso yɛ very dangerous paa. Aboa bɛn na wodwen sɛ wɔnyɛ koraa? Honhom ne honam fam nyinaa, wɔnom nyɛ. Saa mboa yi mbɔɔ wɔn din, wɔn ka ho. Abusuafoɔ, aha yi na mene mmienu yɛ wɔn nam no a yɛde refa. Ɛnɛ yɛwɔ nsɛm ahodoɔ a yɛbɛbisabisa woɔ. Na yɛde abakɔsɛm kakra bi bɛtoa so, na nka mede fa baabi na adwene no reyɛ asesa. N'ano yɛbɛtena aseɛ ne yɛka yɛn nua mmaa no ma Wɔn nkurɔfoɔ di wɔnom nie, na Yeku wɔnom sopa wɔnom wɔ nkurɔfoɔ akuro soɔ. Na yɛn nyinaa hu sɛ yɛ yɛn nuanom Nkramofoɔ kuro no a ɛwɔ wɔ Asia hɔnom ne adeɛ no, wɔn na ɛredi Ghanafoɔ yi nna nie, na nkurɔfoɔ wɔ Ghana a wɔtɔ mmaa yi de wɔnom kɔ, wɔn baeɛ se oo. Adwuma wɔ Kuwait ma wo twenty five thousand eh dollars na wo nsa bɛka ɛnɛ two year contract na wɔn ne waka no saa na wɔn ama so na wɔn agye visa ma wo nti wɔ fie aa na wɔn wɔn wɔn wɔn de wokɔ na asɛ bi a mefiri Ghana na meba na ababaawa mmabaawa mmienu bɛ mehyia wɔn wɔ Ghana airport hɔ na mmabaawa mfeamfea bi na ade yi ne nya mmaa koraa sɛ akyɛ ɛm sɛ last year hɔ baabi

sɛ wokɔ w'aburukyiri akɔ aburukyiri maame mesrɛ wo yɛfɛre wo na kyɛ sɛ wɔn ani abere sɛ ɛɛ wɔn papa kɔgye bosea ɛna wɔde ayɛ kyɛ sɛ wɔn kɔ aburukyiri na wɔhwɛ dɛ wɔyi a wɔyɛ n'ano na wɔyɛ no yɛkɔ saudi no a nkurɔfoɔ no bɛbo no pɛɛ ebi sɛ sɛ de n'ano titiɛ no n'ano ɛyɛ den wɔ hɔ na wɔn de mmaa yi kɔ a na kwan mu do wɔn nam soɔ ɛm sɛ social media no obiara hu na ano okura dɛ ɛka ho asɛm nkurɔfoɔ a ɛfrɛ mi ofie so ɔpanyin mu sɛ waa saa asɛm yi yɛn kɔ so ara na yɛn wɔ nam no na yɛn ma ɛɛ ahwɛyie mmra yɛn nua maa no mu na yɛ sɛ wɔn bɛtie deɛ ɛnkɔ hɔ sɛ wɔn na mefiri ba yi wɔn wɔpɛ sɛ wɔkɔ aburukyire o. So awerɛhosɛm koraa a ɛwɔ mu ne sɛ, wɔde nkwadaa yi, mmabaawa yi akɔ no, na papa no a wɔn kyerɛ sɛ hmm, na wura bi kyerɛkyerɛ mu. Wɔn akɔduru kurom hɔ no, na airport hɔ ara na Nana Kwame ka na no ne agye passport. Ɛgye passport no a, wonni baabi ara kɔ biom. Na yɛde mu akɔgu baabi. Adeɛ kyɛn yɛde wɔn kɔ dwa so, yɛde wɔn akɔgu baabi na bi mu na Nkramofoɔ yi aba na wɔn abɛhwɛ mu a mepɛ teatea wei ne wɔyi no, mepɛ deɛ anim oduro ne wɔyi no, mepɛ asomasi wei wei tia ka ne wɔfa no. Nti wɔn bɛyiyi mu ara na wɔn de mo kɔ a mo ni passport, mo ni hwee, wɔn na atua agency ne ka. Nti ɛno ara sɛ da, mo nsi nneɛma, wo wohohoro ha, woyɛ no sɛɛ, dware wei, na wɔn koraa ma mɛɛ no mɛma na wɔn anyiyi na wɔn adu awadeɛ so no na wɔn asan afa mo na wo nnim na wo kɔ bɔ so kɔ ka ho asɛm ɛno ara na wɔn aku kyɛ sɛ oku a oni no bia ɔna ɔpɛ charge kɛseɛ bi akɔma agency no sɛ ɔbaa yɛ ɔbɛyɛ sei oku owu saa deɛ da so kɔ so a mene wo kasa nkurɔfoɔ gu so a mene wo kasa yi ara yi o ebi gu so a yɛyɛ korɔ a ebi tete tete nkurɔfoɔ kuro so a yɛpɛ kwan akɔ hɔ bi saudi ni bahrain ni hwan hwan ni ɛɛ ɛyi ɛɛ kiwet ni ade ɛyi. Enti mesrɛ mo, ebia na w'afotuo bi, ɛba sɛ na anwebie to mu a, ɛnnɛ wode ho asɛm ba a, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛha me. Mɛtumi ama wo nso aka ho asɛm bi, na aboa yɛn na yɛkɔ so a yɛreka no, na yɛn nyinaa yɛde tu yɛn ho fo, na atumi aboa yɛn ama yɛatwe yɛn ho afiri saa nsɛnhunu yi a ɛrekɔ so yi ho. Yɛnhwɛ adeɛ bi ɛ. Sɛ obi ka sɛ obi abuma obi anaasɛ obi ayere obi a, ɔbuma no anaa wayere no yɛ asɛm baako anaa ɛkwan da mu. Twɛn me na memfa ɛnwom kakra nwura mu kyerɛ sɛ ɛɛ wosa kapoma na wɔanwa mu a mpanyimfoɔ se akyi ɛna wɔn wɔn fɛmfɛm hyia wɔ mpoano a na mmirika nso asa woto pampim a na wɔato kuro yɛde tanɔ nsuo na noa ne nam Nea ɛyɛɛ a ama manni amanneɛ, Yɛamfa amanneɛ ho nnwom kakra bi amfa mu a, ɛnyɛ yiye. Ne kɛse ara sɛ deɛ yɛredi agorɔ no. Ma memfa baako bi nhono so, Twɛn Me. Eh, hwan na wan? Ankwesi, ho te sɛn? Woyɛ, ho sɛ?
Nyame adom, me nso mo ho yɛ. Yoo.
Na ɛyɛ asɛm a fa hia reka yi, ɛna mohwɛ maka kakra wɔ ho.
Aguadzi, Aguadzi kasa. Um, bɛyɛ six months na mokɔɔ Ghana. My wife ne ne ba wui na yɛkɔ yɛkɛyɛ ayi. Yɛduru Ghana a, ade kyɛe yi ma na menya phone call dɛ mo so moafa ase besi Akwetsee. wawu a, ɛbɛyɛ dɛn a yɛkɔe a yɛkɔhwɛe a yɛyɛe a yɛsiee no? Na mokɔe na mose, na ne ba no ɛ? Ɔse, ne ba no ɔkɔ ɛyɛ Kuwait. Wonim sɛ ɛbɛɛe? Ɛɛ, ɔyɛ ɔwrenke ma ɔka kyerɛɛ me dɛ ɔpɛ dɛ ɔkɔ nursing wɔ Ghana. Mommua no. Ntsi Egya, mohwehwɛɛ sika kakra medze kɔmaa no dɛ wɔde nyim Ghana, wɔyɛ biribiara a

Metrae ara ma mafi ase ara ma minyaa ne fon nɔmba. Merenge no, merenge a, bɛyɛ banyin bi na ɔgye do. Ɔgye do a, Salam alaikum, dɛm ara, hɔn kasa yi, afei ɔtse Borɔfo menyin kasa yi. Nna me so mepɛ dɛ menye dɛm sms yi kasa. Nna ɔse ɔyɛ menyin kasa yi. Nna ɔse oh, ɔwɔ hɔ na no ho ye. na ne maame ɛ? Na ɔbae a ne maame ɔnwengɛn da. Mo nso maakɔ mo kurom, moakɛsiɛ ne maame. Mo ho, montu mo ho asɛm a monka nkyerɛ.
Menka nkyerɛ abɔfra yi.
Menka nkyerɛ abɔfra yi. Nna me sɛ na ɛsɛ sɛ eba eba ade na ɛyɛ no hɔ. Wo nso ɔhwɛ ɛyɛ ɛfiɛ na ɔwɔ mu no ɔhwɛ mmɔfra ma na ade na wɔhwɛ no yie.

mama ntsi na ame mɔboa no dɛ nkyɛ ɔnkɔ ɔse nursing no ana ɔbɛyɛ mo so mɔmɔboa no dɛ ɔnkɔ nursing ɔnkɛyɛ nursing wɔ Ghana mokɔr Ghana me tse ɔaka kyerɛ mo ɔkɔ Saudi Arabia ɛyɛ ɔfrɛ no Kuwait ntsi mutum ho

Philip koraa deɛ wɔn ti ɔte apɔ ɔwɔ hɔ ne maame na ɛwuo kɛkɛ no wɔnim ɔhyɛ baabi for two years wɔ ne contract na wɔhwɛ ama contract contract no ɛwu ansa ɛtwa ne ka to bank bank korɔ koraa wɔnim so ɔbɛwia me sika deɛ ama no sɛ yɛmfa ma no nyame no a nenim yɛnkɔ adwumadie no so ayɛ wɔnam no ɛnɛ mebɛbu sɛ asɛm bi a ɛho hia paa ɛno nti anyiwa adwe afidie no ɛmfa ɛmfiri hɔ ɛɛ

Wahu? Ɛnna mibisaa akwadaa no sɛ, Ɛdeɛn adwuma pɔtee na agensifoɔ no wɔde kɔma wo a wɔsɛ ma? Me deɛ mennim. Enti akwadaa yi wie JSS a, yɛapɛ yɛse Monzero Screening College bi koraa ma na ɔrekɔ o, sɛdeɛ ɛbɛyɛ daakye ɔbɛnya n'ano aduane kakra. Ɛnti Papa yi gyina akwadaa yi kɔn so nnɛ, ɛnnɛ da yi na wɔretu afiri Nkran akɔ Ahibu hɔnom no.

Ɛne akwantuo adeɛ paa na wo kɔyɛ na nya te sɛ be nkwadaa sɛ wɔn adwene mu na ɛnɔɔye a wo wɔ twenty three years a wo wo papa ɛne maame wɔ ɔse tumi biom. Ɛsɛ yɛ asɛm no deɛ mesrɛ mo ɔpanin mo ara mo ama me gu dɛ mo nyina mo ho nka asɛm yi mo nwi ho ma nkɔ baabi a na ɛsɛ deɛ deɛ ɛkorɔ na ɛden

Efi edi kan si na mo nsi na mo mo mo ara mo ha yɛ ha ha ese adɛn.
Nana Nyame daase mo eh Nyame nhyira yɛn nua ba yi eh abusuafoɔ yɛkɔ yɛn anim na eh ɛbɔ du mmienu pa ho se madu numa numa bi lala ma no nya kwan aba mu akyɛ wadwen wɔn nsɛm ahodoɔ a mebisa bisa ba wohu sɛ ɛbɔ du mmienu a ɛyɛ a na eh news no ba kakra ɛbɛba Newsletter yi yɛbɛsan aba na yɛasan atoa yɛn dwumadie no so. Abusuafo a motie me, nananom ahemmaa nom ahene ahemfo, nananom nanom ne wɔfa wɔfanom no nyinaa, ma mo nyinaa mo ne tie. Mo a yɛhwɛ me wɔ Facebook, mo anya adeɛ, mo ayɛ adeɛ pa, nana asiama ampɔnsa mo ne yɛ sɛ wɔtumi afei Francis anɔkye afei ɛɛ Louis Mensah Owusu Ɛɛ, hwan biom? Ben Kusi. Pili, me nua Pili dɔ ɔte sɛn na ho yɛ? Ɔsɛ ɔpanyin mehwɛ wɔ ha, mesan hyɛ ɛɛ mesan hyɛn ɛdeɛ no ɛde kɔ. Mehyɛ video no ɛde ma wo. Mo mo meda mo ase ne nsɛ mo so mo hwɛ me wɔ Facebook hɔ. Na yɛtumi ɛma asɛm no ɛkɔ akyiri. Nneɛma a ɛkɔ so wɔ man Ghana mu deɛ ɛɛtan. Wohwɛ video no bi a na wo werɛ aho. Yɛn nua maa no mu o, ɛna yɛyɛ wɔn saa no. ne nyinaa ne sɛ wɔpɛ sɛ wɔba aburukyire na wɔne obiara wɔn nso ba aburukyire no bi yɛnkwae mese obi a yɛayere no ɛne obi a ɛɛ yɛbuma no ɛyɛ pɛ anaa ɛnyɛ pɛ yɛbuma obi yɛayere obi ɛyɛ pɛ anaa ɛnyɛ pɛ hyɛ no nso Obi a ɔredrɔ nnipa, obi a ɔredrɔ nnipa wɔ fam, anaa nnipa gyina hɔ na obi redrɔ no, yɛaka ma ɛka hɔ sɛ wɔdrɔ nnipa, wɔyɛ adeɛ sɛ wɔtumi drɔ. Drɔ no nso yɛ borɔfo, ɛyɛ pɔtɔ kasa. Twi din bɛ na ɛde gyina hɔ ma drɔ no a ɛyɛ. Obi a wɔredrɔ nnipa, sɛdeɛ ɛka no wɔ yɛ kasa no mu. Hwan na ɛwɔ ha yi? Ɛpo ne o.
Ɔhene ba.

bɛka no sɛ ɛɛ wo wo program a yɛ ama yɛ maya na ɔmoɔ saa saa de ale bia nti ebia ebi kura bɛfrɛ wo ɛwɔ program yi so. Yo mo.
Ɛsɛ yɛfa ase aa nyame wo wo a obi a ɔbɛhwɛ mo program bia kwasi ada ne me dabi adwuma bi a me die no no me ne captain smart mo ne ɛɛ mehwɛ yɛnya reverend baako ɔno nso wɔ

a obiara pɛ sɛ yɛsan yɛnka ho asɛm biom, na sɛbe ɔkwasea na ɔse yɛde no yɔnko no, yɛne me. Nokorɛ, seesei ma ɛnyɛ adeɛ baako anka yɛne yɛ abibifoɔ anaasɛ Ghanafoɔ yɛne no adeɛ yɛ nyaatwɔ. Wote aseɛ? Sɛ adwuma wɔpanyin asɛm a ɔreka yi, wɔpanyin bɛtumi adi adanseɛ, menim wɔ abusua mu. Nso mɛtumi agyina mu adi adanse sɛ menyɛ sure sɛ wowɔ faako bi wɔ hɔ anaa wo baabi wɔ hɔ. Dabi, dabi, dabi, dabi, dabi. Ɛ, Ghanafoɔ, enti me, sɛ nipa no kɔdu baabi na ne ho kyere no a, sɛ me, da biara meka sɛ, obiara nni hɔ a ɔtuu kwan, ɔkɔ Accra Kufuor anaasɛ Mahama, me, metuu kwan, manka kyerɛ wɔn mu biara. Ɔɔ, nso meba na menya adepa bi kɔ fie a, sɛbe.

Ɛɛ, nnipa no a wɔde wɔn kɔeɛ no, wɔpɛn wɔn wɔ he? Ebia nso, ebia nka wɔpɛ wɔn wɔ. Ɛwɔ sɛ yɛkye wɔn wɔ ne yɛ prosecute wɔn mu, toto wɔn ano de wɔn to mu, agencyfoɔ no. No deɛ sɛ deɛ asɛn sɛ biribi amfa obiara ho, wei a ɛyɛ bɛ yɛ bɛ bɛ deɛ bia meka, sisi ɛtu da mpa so a ɛna abibifoɔ yɛ werɛ hoɔ, yɛnya kwatia wie sɛ pɛ afei ne yɛatena ase ne yɛdi dɔko ne yɛrenam.

Ɛbɛn zone wo wo de adeɛ. Yɛn deɛ yɛ kura mu mpo ni o na ɔpanyin hwɛ deɛ wɔyɛ no na wɔn kura mu a democracy ɛni hɔ nti mesrɛ me nua Ghana foɔ yɛ ba a yɛ mɛ nya abadaeɛ yɛsɛ yɛyɛ Christofo anaa sɛ yɛyɛ ayifo a adwuma a yɛsɛ yɛyɛ ni yɛ hu kwan a yɛbɛfa so a ɔpanyin yɛbɛkasa ama saa adeɛ wɔ hɔ obiara ma ne ba ne dɛ nkɔ hɔ biom. Nti wɔfa ngu deɛ yɛbɛsi a na odiefoɔ no asene a nsɛm a ɔde aba no nso abɛka yie. Meda ase meda ase paa nyame nhyira wo hene ba kusi ɛna mo tie ne nka no ɛɛ etie nti yɛ de yɛ nyaa ɛkyɛ so ada yɛbɛkɔ so ara ka na megye si yɛgu so a yɛ ka no nso na ɛɛ yɛ duru baabi manya ne nteɛ sɛ ɔmampanin aka ho asɛm ehia sɛ ɛɛ anim anim yɛɛ no wɔn de ban to soɔ obiara mfiri ɛhɔ nkɔ saa beaeɛ no so yɛmma ababaawa biara ntu kwan mfa nkɔ saa beaeɛ no so na wɔn akɔku no de asɛm abrɛ abrɛ yɛn. Ɛɛ wotu ɛyɛ mmɔmɔnefo a, na watu kraman nso. Kramanfo no wɔtu mmɔmɔne nso fo kyerɛ sɛ yɛn ara na yɛsoa yɛn ho ɛne yɛde akɔ. Na mebisa wo sɛ, obi a wɔdoro nipa, sɛ woka sɛ obi doro nipa a, sɛ na abɛka no ɔyɛ kasa no mu, ɔdoro nipa, ɔbɛka ne sɛn? Yɛwɔ twii bi a yɛde gyina hɔ ma dorɔ no, dorɔ no, ne twii paa ɛne sɛn? ɛka sɛ yɛfrɛ obi kewu a kewuo na aseɛ ne sɛn kyɛ sɛ obi a ɛnkyɛ na ɔbɛwu anaasɛ deɛ ne nyinaa wɔ n'asekyerɛ wɔ nti dwene ho ne nyinaa yɛ nsɛm a mebɛbisabisa woɔ sɛ obi kyia ɛnom aha o na yɛasɔn anaa yɛnua sɛ wosua eh, akankasa no akwakyiri a ɛnyesoɔ no deɛ nkabɔne biara ne ho na ɛgyina wɔ nim ne nipadua no a wode bɛyɛ no a wode bɛgye soɔ no Mepɛ sɛ mɛka borɔfo, yɛwɔ borɔfo bi a yɛde yɛde frɛ no. Ɛno na ama yɛhu no sɛ deɛ woka no ɛɛ ɛɛ deɛ woka no w'ani abere anaa w'ani mmere. Enti mesɛ mo a mofrɛ no ma momfrɛ sese ɛfiri sɛ ɛnkyɛ koraa minti baako akyi no yɛbɛkɔ na yɛakɔfa news no de aba ansa na news no akyi no na afei mabie line no ama wo na woanya kwan akyerɛ w'adwene. Mebisa wo nsɛm bi a ɛho hia me paa ɛnnɛ. Yɛtaa ka sɛ apampam gyeene, saa na ebinom ka no, apampam gyeene. Daabi, yɛnka apampam gyeene. Ɛyɛ ahoampam gyeene. Ahoampam gyeene. Asɛm biara kowu a, yɛbɛkra wo. Woayɛ sɛ eh, gyeene no, biribiara wo ho bom. Ɛna mpanyimfoɔ fɛ no sɛ ahoampam gyeene. Ebinom ka no apampam gyeene. Menim baabi a wɔnya apampam gyeni no de firi ɛ. Wɔyɛ. Ko sa mebɛbisa wo nɛ no, afei na ɛreba. Na ɛyɛ berɛ aso a yɛbɛkɔ na yɛakɔfa ɛyɛ news no de aba. Nti bisa saa bere koraa no a, hwɛ a mentumi nwie. Ɛna ɛkɔ. Na fa wei ka ho, obi a ɔrenom nsa ne obi a yɛfrɛ no sɛn, ɔrewe nsa, ɛyɛ baako. Ɛyɛ mmienu pɛ o. Obi a ɔrewe nsa, asomasi ɔrewe nsa o, asomasi ɔrenom nsa. Nkyerɛmu paa ne sɛn? ɔpanyin kwagya si ama agu agu ne maa mo wɔ facebook na mohwɛ me a mode nsɛm ba nyina mɛkenkan ɛde ama mo meda mo ase ɛne deɛ mo ɛyɔ ɛno asɛ wakɔ ɔpanyin kwadwo asi ama wobɛnya me wɔ facebook na wo so deɛ yɛka nyinaa no me nuabaa abena ne ama Pretuo mma na n'ahemaa no ma motie me ma mo nyinaa mmɔ no yɔ. Ɛnkyɛ, n'ahemaa Doku a yɛbɛkɔ na yɛakɔgya no, ɛwɔ sɛ mebɔ no yɔ. Adeɛ no koraa, na ɛwɔ ha baabi, ɛwɔ sɛ mebɔ na mo nyinaa motumi ba bɛboa na ɛyɛ fɛ. Montwɛn me na meba.

Abɔn biaa dɔ srade osua prɛko ɛno nti ɛyɛ a dodoɔ ani si dɔso nsakrakyɛ panyin wɔ hɔ deɛ nanso ketewa di adeɛ ti ɔpanyin kwadwo asiamɔ agu akuro ɛwɔ apue ne baabi anwoo dwumadie soɔ ɛhɔ na wobɛte nsɛmpɔɔ dɔ nsɛm bege tie oo tie aane tie tie.

Nimdeɛ yɛfa no obi nkyɛn, saa ara nso na nyansa nso yɛfa no obi ano. Ɛno nti sɛ mepɛ baabi a menya nsɛmpa atie a, te sɛ Ɔpanin Kwadu Asiama, ɔtumi kyerɛkyerɛ nsɛm mu, kakyirekakyiri mu, baabaa mu, wɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so.

Ebinom abobɔ abodin, ebinom yɛ abenfo, ebinom nso yɛ. Abusuafo yɛakɔ asan ba dummienu apa ho simma nkono Aheman Kuro mu ha na mekasa firi Ahomeka Radio so nie. Panyin Kwadwo Asiamah Guakuro ne me din. Amanneɛ ne Amammerɛ fie na wabɛduro yi. Panyin yɛatena ase a yɛwɔ nam no na yɛdwendwen ho nneɛma a ɛha yɛn na ɛdosa yɛn na yɛnyɛ obiara ne ne nka. ɛbɛbia akyere yadwen na yɛ nteaseɛ kasa bebuo bi a nkorɔfoɔ bi yɔ ɛɛ asɛm sɛbɛ bi ada yɛ so asɛm ho aha yi na mpanyin ɛtu mirika ba ɛbɛka wɔnom asɛm ɛma dɔm ɛboa wɔnom aboa kusi ɔsɛ ma badwafoɔ nom nyoa anyansafoɔ ahemaa nom ne ahemaa mo ahemfo a motie me mpanyin nkwadaa totɔfeewa badantamu nkwakorawa ɛne mmerewa efie Wɔnom nyinaa tie dwumadie yi nti obiara de n'adwene papa ba na yɛsiesie na yɛkɔ anim Nwoma nimfoɔ, wɔn a yɛn nimdeɛ sua nwoma nim wɔn nyinaa frɛ dwumadie yi so Ɛnkyɛ aka meeting bɛyɛ sɛ num na me mema wo kwan ama wanya wanya mmere aba mu na wo nso abɛkyerɛ w'adwene wɔ nsɛm ahodoɔ a mede to w'anim no ho Mebisaa wo sɛ ɛɛ obi a waboma wɔ bie ɛne obi a wayere wɔ bie Wabuma no, wayere no, ɛyɛ asɛm baako anaasɛ ɛkwan da mu. Ɛka ka ewu a, aseɛ paa ɛne sɛn? Ɛɛ, yɛfrɛ no sɛn? Deɛ ɛyɛ nam kan, obi a wɔwe nsa ne obi a wɔnom nsa, ɛyɛ baako anaasɛ ɛno nso ɛkwan da mu. Ansa na mede ɛyɛ yɛn nuanom mmaa a yɛde wɔn kɔ ɛyɛ Kuwait ne adeɛ a, yɛtwa wɔn mmaa wɔ sɛbi wɔn ananmu na yɛboro wɔn, ku wɔn. Yɛ wɔ wɔnom ɛɛ nneɛma ahodoɔ a kyerɛ sɛ wohwɛ a na wɔ sua fam wonni ho asɛm biara kɔka yɛ ka ho asɛm me ne wo kasa yi na me megu so a mekasa na owura bi a wɔse yɛfrɛ no Fred wɔde test biara brɛ me so ɔpanyin meyɛ meyɛ young boy wɔse wɔyɛ young man mmom wɔde mfirinhyia aduonu baako na wɔwɔ man mu bɛsua nwoma wɔgyaa na wura a wɔne no wɔ Ghana na wɔn nyinaa wie sukuu ɛbrɛ korɔ no ara wankata ama wɔn wie sukuu no deɛ wɔn nyinaa wie sukuu brɛ korɔ no ara na wɔgya wɔn hɔ a wɔn ahyehyɛ awadeɛ wate sɛ yɛde ne kɔ ɛyɛ nkuro no so baako ɔkɔ ɛfoforɔ na ɔne ne kasa afei deɛ wɔn ti ne nka bio wafrafrafrafra wɔn ti ne nka bio wawenke ɔman ghana mabisa n'abusuafoɔ wɔn se wɔn nso wɔn nti ne nka na wɔnyɛ dɛn Me na wɔrebisa me o, sɛ Fred se ɔnyɛ dɛn, na wɔte ne nka, number a wɔwɔ no, afei deɛ wɔfrɛ koraa a ɛnkɔ biom. Waringe abusuafoɔ bisa wɔn mo Ghana na wɔde no kɔɔ, wɔse Saudi Arabia na wɔbaa no kɔɔeɛ, na wɔayɛ a wɔnte ne nka biom, na wɔnyɛ dɛn. Ɛsei nsɛm a yɛreka yi ama no ehu aka no. ɛɛ me deɛ menim sɛ wɔn rekɔ koraa no a ghana ban nim sɛ hɔ no wɔn kɔ ebi koraa so a na wɔantu amfiri wɔn ghana mu na wɔanya record a ɛkyerɛ sɛ wɔtuo a wɔkɔ saa bi hɔ ebi a na wɔkɔfaa nkuro no bi so na wɔkɔɔyɛ fred nti me mentumi nka nkyerɛ wo sɛ ghanafoɔ no nanso papa wɔmfa nkɔfa hɔ nkɔhwɛ ghana eh, foreign affairs hɔ mmusa sɛ yɛwɔ record wɔn a wɔtutu kwan mmerɛ wɔtutu kwan deɛ sɛteɛ biara wɔnim ne wɔhwɛ sɛ wɔkɔɔyɛ a na hɔ ara na ɛde no kɔeɛ na wɔmfahwɛ wo mfiri hɔ, bi a wɔbɛhunu baabi a wɔwɔ. Na ɔte aseɛ Nyame na ɛda no aseɛ, sɛ so deɛ ɛbɛsi biara na wafa no saa. Abusuafoɔ, yɛhwɛ nneɛma a yɛbɔ yɛn hokafoɔ, yɛn yerenom amaneɛ, ɛne nneɛma a yɛnka nkyerɛ ɔbaa anaa ɛyere. asɛm bi asi na akɔ bi asɛm bi pono nya minti mmiɛnsa koraa de akasɛm yi ni a na ɛnamfofoɔ mmienu adamfo a ɔne ne yɔnko di nakra na ɛka sɛ obi ne obi di ne nakra na aseɛ ne sɛn obi a obi kɔda mekɔda a obitumi kra wɔ asoma sɛ mekɔda wɔ nkɛ sɛ na wɔn so wɔn so mekɔda na wɔn so akra no kyɛ sɛ wɔn mmienu yɛ namfoɔ a wɔnom ɛboro yɔnkoɔ ɛyɛ biribiara yɛ namfofoɔ wɔn ka paa bɛkɔsua atafere ne ade nyinaa. Ɛno nti ɔman yi aburokyire mu kuro yi baako so na wɔnom wɔ. Na adamfoɔ no ho akyere no wɔ sikasɛm mu ɛna wakɔhu no nyɔnko yi sɛ awɛ mesrɛ wo ara wompɛ sika bi mfa ma me na memfa ne dwuma bi ɛm sɛ ɔkɔyɛ agyapadeɛ bi ɔmaa Ghana mu ɛna akɔdu sɛ hia sɛ ɔkɔtua sika kɛseɛ bi ma ɔhene no a saase yɛ ne dea anyɛ saa wɔmɔgye afiri ne nsam Ɛna ɔkɔhu ne yɔnko yi sɛ ne yɔnko no mmɔ no bosea. Sika a ɔkɔgyeɛ ne sika a ɛmu ɔduru kakra. Memfa no sɛ mpem bɛyɛ sɛ nnum. Mefa no saa o, ɛwɔ hemaa kuro mu ha na mede akasɛm. Ɛno nti, ɔkɔ ɔkɔhu n'adamfo no sɛ wɔsɛ na wodeɛ bosea koraa a wɔnkɔbɔ na wɔmfa ma no na wɔmfa nkɔdwa no. Wɔn baanu di saa, wɔadi agorɔ akyɛ nti na biribiara nkyerɛ sɛ ɛnni kwan sɛ onua yi kɔpɛ bi ma no. Enti bere a Iko kyinkyinii ara nyaa abosea no bi na ɔde maa ne yɔnko no. Na ne yɔnko ka kyerɛɛ no sɛ, Mesrɛ wo Ada, eh, sika a mabɛgye yi, ma no nka me ne wo mmienu ntam, mma obiara nte. Ɛnna ɔsɛ o, hɛn, ɛnyɛ, ɛnyɛ problem koraa. Ɛnna ɔdaa ne ho kɔeɛ. Na wei na ɔde sika no mu fã kɔdii dwuma no bi kɔka sɛ sɛ ɔde half kɔtɔ ɛkɔtoa soɔ nti wɔte hɔ ara yɛn na yɔnko a ɔkɔbɔ abusua wɔn nso ne ye ɛne adamfo yɛ ɔmaa ne sika no nso yere ɛyɛ yɔnko n sɛ mpɛn pii mɛma di agorɔ a yɛ na wɔn yere nom nso ka ɛmaa no mmienu ko a na abɛsaa mo yɔnko mo yɔnko korɔ no na ama wɔn deɛ no nso agu nti wɔn nso yɛ adamfoɔ na yɛn na wɔbaa no a wɔn eh, adamfoɔ yi yere no nso ho akyere no ɔkɔpɛ bosea ɔmbae no nso deɔ saa ara enti ɔkɔbɔɔ ne yɔnko no eh, yere no amanneɛ sɛ eh, eh, Paulina wadaworo ma wompɛ eh, tuo ne bi na memfa nkɔtwitwa me ho na mekɔyɛ gye no saa ɛna ano yɛ a na wo kunu baeɛ a wɔn wɔbɛgye 5000 wɔ me kunu yi na wo so ade sika no mogye biribiaa obiaa gye bosea Ɛna ɔbaa no se, Oh, saa a, na kyerɛ sɛ bɛrima no bɛgye sika no, wankɔbɔ ne yere amanneɛ o, sɛ makɔgye bosea wɔ baabiara. Ɔde akɔyɛ kodi dwuma a ɛhia sɛ ɔdi kodi no. Enti yi nea ɔbaa yi baa fie ara na ɔkura ne kunu ne mene mu twaa. Ɛna wakɔgye bosea firi Kwaku hɔ, ɛna wanka ankyerɛ me, mpem num. Wode sika no kɔyɛɛ dɛn? Ɛna twoo, nti ɔbarima no faa ho bɔkɔɔ no kɔpɛɛ bosea foforɔ bi sɔɔ sika no a aka no so. Ɔko tia ne yɔnko no ka sɛ, Meda ase sɛ meka kyerɛɛ wo sɛ mmɔ wo yere amaneɛ na wokɔka kyerɛɛ wo yere. Wɔn ada ayɔnko no asa, adamfoɔ no aba n'awieeɛ. Na wei na baako no a ɔkɔbɔɔ bosea no bɛbisa me sɛ, Adɛn nti na mpɛn pii sɛ mmarima de yɛ saa adeɛ no a, wɔkɔbɔ wɔn yerenom amaneɛ? Ɛtaa si. Adwuma mu koraa na yɛsom asɛm bi na ɛwɔ hɔ a, barima te a na wabɔ ne yere amaneɛ. Anamfoɔ mu ɔne ne yɔnko adi anamfoɔ adi nkɔmmɔ no na wakɔbɔ ne yere amanneɛ. Ɛnka nkyerɛ obiara nyi deɛ ɔbɛka kyerɛ no. Anaa wogye di sɛ ne kwan so a sɛ barima no kɔbɔɔ ne yere amanneɛ? Mpɛn pii no, deɛ ɛfa sikasɛm ho deɛ mmarima taa yɔ pa ara ɛfiri sɛ wɔdwene sɛ ɔkyena bi nso ebia na wɔnni hɔ na sika yɛ ahye nti wɔmmɔ ne yere amanneɛ. Awe, question a mebisa woɔ ne sɛ, so ayɔnkoɔ ka asɛm bi saa sɛ ma ɔyere amaneɛ na me nso menka nkyerɛ me yere a, na akɔbɔ ɔyere amaneɛ a, ne kwan so ara no. Anaasɛ, sɛ wobɛka akyerɛ wo yere a, ɛho bɛhia sɛ wobɛfrɛ ɔbaa no aba sɛ aha asɛm a wode meka yi deɛ mentumi nni so, ɛsɛ mema wɔ me yere no yɛ aware sɛ mema wo sika sɛɛ, na memfɛ ne ba no bɛyɛ dansefoɔ. Anaasɛ woannya amfrɛ obiara amma no mu deɛ a, ɛne kwan sɛ woka kyerɛ wo yere anaasɛ ɛwɔ sɛ woka. Mebisa wo sɛ, Adɛn nti na bɛrima no de sika no kɔɔ fie nso wammɔ ne yere amanneɛ sɛ makɔgye bosea afiri asomasi hɔ na mede aba? Ɔno anka ankyerɛ ne yere. Wo a wobɛgye sika no hɔ na woabɔ wo yere amanneɛ. Papa, adamfoɔ no a ɔbɔɔ bosea no, wayɛ mfomsoɔ. Bɛrima no a ɔkɔeɛ a wankɔbɔ ne yere amanneɛ no, wayɛ mfomsoɔ. Ɛhia sɛ wɔn baanu atena na motumi teɛ. Wonim sɛ ayɔnkofa ne adamfoɔ gyina gyidie so. Wei ka kyerɛ ne yɔnko, wei ka kyerɛ ne yɔnko. na ama asɛm no adi mu. Na ɛkɔba saa a, wogye sɛ dɔ adamfo yi, wɔayi ne yɔnko no ama anaasɛ wonyii no mae. Abusuafoɔ, nsɛm a yɛka kyerɛ yere, so nsɛm nyinaa na yɛka kyerɛ ɔbaa? Nsɛm bi sɛi, yɛbɔ yɛn yere amaneɛ. Obi a ɔtwerɛ nwoma bi, ɔse, Mpoasia ntiamoa, da biara yɛ a na nwoma no metaa kenkan paa, m'ani gye ho. Ɔse yɛ asɛmpa yɛnka nkyerɛ yɛ yere ɛɛ abanoma nsena bapa ɛna aniwa nim awerɛhoɔ na saa nsɛm yi nyinaa na ɛwɔ n'ase a ɔkyerɛkyerɛ yɛ na saa nsɛm bi sei yɛbu yɛ yere amaneɛ ebi se ae yɛka kyerɛ no firi sɛ wonnim deɛ ɛbɛsie wɔ kyena wodwene nkwa no wadwene owuo ɛkɔba sɛ ɔnni hɔ a sika no ahye ɛnim nkurɔfoɔ a wɔn ne nyɔnko adi agorɔ a sika abɔ wɔn ntam a wonya wu a no ara no bɛ kɔnf ayi yɔnkoɔ no mmɛka ama sika no atumi hyeɛ menim obi a ɔne ɔma ɛyi ne yɔnko ɛma ne sika ama wɔde yɛ adwuma bɛrima no kaa mu sika ne sɛ nyinaa ahye hwan na hwan hɔ na akɔgye sika no wobɛtumi akɔ abusuafoɔ sɛ asoma si ti ase na wɔde meka daaseni wɔ yi ɛti sikasɛm deɛ ɛsɛ ɔma a yere tie anaa ne kwan sɛ ɔma a ɔyere tie ɛfiri sɛ ayɔnkofoɔ na mo aka na obiara ɛmam bi Abusuafo, asɛm wei yɛ ade a ehia me papaapa. Nsɛm bɛn? Titiriw sɛ ɔdamfo bisaa sɛ ma sika a ehia sɛ wotwe wo yere ba mu anaasɛ ɛyɛ kokoam. Motaa yɔ? Bi a sika no mu wɔ du kakra, sɛnea owura yi kɔgyee five thousand a meka yi, enhia sɛ wokɔbɔ no amanneɛ anaasɛ wode hyɛ ɔhene. Nea ebesie no na ɛsɛ sɛ ayɔnkoɔ, sɛ ɛba sɛ owu a na wɔfa a na ayɛ dɛ. Anaasɛ ehia sɛ wobɔ wo yere amanneɛ. Ɔbaa no nso, ɔbɔ ne yɔnko baa bosea a, ɛyɛ a wɔbɔ amanneɛ. Mpa he na wo yere de sika ma obi a ɔka kyerɛ wo sɛ ma mo asom asi sika ɔbɔ no bosea? Ɛ a ɔka kyerɛ wo? Gyaa nea ɛyɛ sɛ wo nso wobɔ wo yere amaneɛ. Ebia w'adwene a wo so ɛyɛ wo no wobɛtumi akyerɛ. Ɛberɛ aso wobɛtumi afrɛ me. Nsɛm a mebisabisa wo no nyinaa dɔɔso. Wobɛtumi afrɛ na woakyerɛ w'adwene. Titiriw, yɛn nuanom a wɔkɔ Arab countries hɔ no a wɔkɔma Nkramofoɔ no bi deɛ wɔde yɛɛ wɔn no nyɛ no, ebia na wɔ ho asɛm bi a wopɛ sɛ woka, afotuo bi a wopɛ sɛ wode ma wɔn a. kwan wɔ numbers no me sɛ ma obiara mfrɛ me mobile phone no so efisɛ mede stream live obiara mfrɛ mobile phone no so wofrɛ me a mentumi mfa bɔ mmɔden afrɛ me wɔ lines no a ɛwɔ ha no ɛso ɛdɔɔso ɛno nti obiara a wobɛfrɛ mobile phone so nyɛ adeɛ a metumi ne woatwetwe nkɔmmɔ numbers no ɛdɔɔso wobɛtumi afrɛ biara ɛyɛ 0203 735 8820 0203 na ohuu no a, ɛhɔ ara na wɔne no dii agorɔ kama nti, ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔpɛ sɛ wɔde no kɔ, wɔde no yɛ dɛ, wɔde no kɔ ne kurom na ɔkɔkɔyɛ adwuma. Ɔka kyerɛɛ no sɛ, M'amfo, ɛkyɛ a ɛnni sɛ wɔde wo kɔ ne kurom, de me deɛ me nko ara gyae biribiara, na Nyame boa na sɛ kwan ba na sɛ yɛbɛtumi a, yɛaboa wo de wo aba ha. Meanwhile nso, na ne nua kumaa adi kan akɔ, ne nua kumaa kɔ, wɔde sɛ Libya a sɛbe

Eh da nyame ase. Yesu maame yɛntie wɛ. Ah ɔpanyin mpakyɛw mɛka ayi eh ɔmo ɔmo tu kwan kɔ ayi no eh nkramofoɔ nkuro yi so yi. Mm, mm. Deɛ mɛka ne sɛ saa agent no a ɔmo wɔ Ghana no a ɔmo de yɛ nim dabi ɔkɔ because ɔgye ho sika wɔ Ghana. Enti sɛ wo nipa kɔ ne sɛ wonte ne nka a, kɔ saa agent no so na ɔnhwehwɛ saa nipa no ma wo because ohuu pɛ a nipa no bɛgye, ohuu biribi biara saa na odi adanseɛ wɔ radio no so ma wɔka ho asɛm. Enti sɛ wonhu no a, ɛyɛ sɛ wotim kɔ agent no so. na ɔkyerɛ wo dɛ saa nyimpa no wɔ, sɛ oewu o, sɛ ɔtse ase o, ɛsɛ wo tsim kɔ no hɔ na wɔkyerɛ wo. Na afei so mpanyimfo hɔ no, wɔnnhwɛ nsiidzi saa adeɛ no na nnyɛ ɛsɛɛ kuro no. Ɛyɛ me sɛ Africa hɔ baabi a wɔde. Ɔpanyin bi ne ne nua bi kɔ fie sua adeɛ ba. Na sɛ wo kɔ no gye nyɛ yie ne sɛ mmarima a wɔn nsɛnkurofoɔ yɛ bi anaa mmaa yi wɔ mi bɛfa wo nnommum ne sɛ wo kɔ tɔ saa nkurofoɔ yi a wɔn toto toto nneɛma yi ntɛm a ɔba yi so wɔn bɛ wɔn bɛ trɛni wo. Yɛ yɛ yɛ wie wo koraa. Wɔn bɛ trɛni wo a bɛ duru baabi no na afei yɛ aba TV so ɛɛ na wɔn asoma wo na wa ba TV so. Wopɛ owu mpo sɛ ɔmo ka sɛ wɔbɛsoma so a, wonni ano biara yi. Wahu sɛ ɛno mmɛreɛ, ɛno mmɛre mpɛn pii no sɛ obi pɛ sɛ ɔtu kwan saa a, wanhwɛ koraa wɔne awofoɔ no nkɔhunu connection man no, wɔn sika no na ɛhia no, wɔgye a na ɔno nko ara negotiate, enti wanhwɛ yi a wonhunu kwan a. Sika no, ɔpanyin.
Ahaa, nni asɛm yi.
Nipa a ne yɛdɛ no nya saa sika no, Ɔnye do na ɔkra fie. Ntsi ɔsɛ awofo no so sɛ wo ba kra wo sɛ ɔkɔ beebi saa a, kokohu nyimpa a odzi n'enyim aboa no ne n'awofo no. Obia ne paa no kwa sɛ ɔnya ne nyimpa a ɔdze no kɔ ntsi, no w'egya anaasɛ n'adamfo bi de no kɔ na ɔtse fie sɛ n'adamfo de no kɔ. Sɛ nyimpa asɔr ne yɛ kan o, ɔpanyin so o, owu sɛ sie a, wobɛda no w'anya bi ase anan mu. Ndɛ, Nyɛ koraa, nti maamefoɔ no so ɔmo ntu ɔmo nane nsi hɔ bi na ɔmo ɔmo nhwɛ deɛ ɛkɔ no na afei ɔ ɔ ɔ ɔmo nsiisi saa adeɛ no obiara nhwɛ go wotuu kuro no koraa na ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ koraa na ɛbɔ so kyɛne sei sɛ wobɛkɔ wobɛgye sika nanso wo ho ntɔ wo no na na ayi paa de sɛ bebree deda ma ba o Ae, ae, nyɛ ae, ae, ae.
Ee baayɛ ɔmo ntumi nnante ne saa sika wei.

Efisɛ yɛn mpanimfoɔ no sɛbesɛbesɛbe mprɛ aduasa yi amammuo no nkɔ so yie. Ɔpanin Sama, Sɛ mmɔfra bɛtu kwan wɔ kuro mu a, ɛfiri aban yɛn mpanimfoɔ teteteteɛ di so abɛsi nnɛ no, ɛfiri hɔ. Menim sɛ ɛsɛ sɛ sɛ mobu ɔman no yie na modi sɛbe kuro a yɛwɔ biribiara wɔ so a ɛte sɛ kra bɛhwɛ yɛ kuro na sɛ kuro no ntumi nkɔ so a, wan ne yɛmfa so boɔ mɔ no? Aban no a, me ne wo yɛ adwene paa. Wobu wɔn ama no nyɛ yie mpo. Me ne wo yɛ adwene. Nkɔ hɔ bi. Enti wɔn a wɔn deɛ wɔntumi nkɔ hɔ bi no, adɛn na yɛwɔ saa nneɛma no nyinaa ne yɛn ho kyere yɛn? Ɛhɔ na ɛsɛ sɛ, because ɔpanin asɛm asɛ, Ɛɛɛɛɛ obiara wɔ adwuma yɛ sɛnea sɛbi yɛn nso yɛba ha yi yɛ me na yɛ prapra yaayaayɛ aprapra yɛ bi wɔ Ghana yɛn mpanyinfoɔ no bi wɔ hɔ a kɔ wɔbɛtumi afrɛ bi nom wɔn nso ayɛ adɛn nti na wɔn kɔ outside ɛfiri sɛ kuro no yɛn mpanyinfoɔ no ntumi nyɛ mu yie ne yɛatena mu wahu kuro a yɛwɔ biribiara adɛn

point so ho enti yɛn mpaninfoɔ ano na wɔn nyɛ wɔn ano yie ma yɛn tram sɛ bia kɔhwɛ akɔkora nka gyesɛ mekɔ 67 anka sɛ kama manya pension nka sɛ mekɔ fie ɔpɛ dɛ sɛ maakɔ ɛnyɛ yie because wo nan yɛ ɔyɛ akɔ sɛ fie a wobɛwu da biara mekɔ ha na mefa ha na wofa Ghana wonnya no saa machine koraa na yɛde hwɛ wo no koraa wɔ henfa Wow enti hwɛ ɛmerɛ a ayi last ayi minister yi a ɔbɛɛ yi ɔbaa yɛ yi a minister of foreign yi wɔkɔ kaa sɛ wo a ɔnkasɛ yɛnfa mo mrɛ fie o wɔse wo a wonim sɛ wonni krataa na woho nyina mrɛ fie hwɛ kwan a yɛde mo bɛfa so abranteɛ bi bɛgyina hɔ twa akufo adu agya adu nanim so kɔkuo ne ade ah ɛnyɛ ya. Ɛɛden. Wɔ eyi a, wo foo sɛ ɔkyena wɔ ɔbɛkɔ akɔgyina baabi aka sɛ mommra? Ɔnyɛ. Yɛn ara na yɛredi yɛn ho aborɔ. Yɛdi yɛn ho aborɔ. Nti yɛn mpanimfoɔ no, sɛ wɔn amfa wɔn nan ansi fam deɛ a, na wɔahyɛ mmara papa bi deɛ a,

Adɛn na abranteɛ sei mokokum no? Mmra nyɛ adwuma, yɛn mpaninfoɔ no nhyɛ mmra papa wɔ kuro no mu, hwɛ n'ano asɛm a asiedi nkwatia ɛɛka, weinom nyinaa nya hwɛ bi tesɛ asiedi nkwatia, wogyegyeegyegye a wonte aseɛ, wɔde kɔyɛ amannɔsɛm, adɛn nti na ɛsɛ sɛ wɔbɛka saa asɛm wei? Nti yɛn mpaninfoɔ no na ɛmmu ɔman no yie mma yɛtutu kwan. Ɔkyeman, meda ase Meda ase Nyame nhyira wo. Ɛɛ ɔkyeman ɛna yɛte ne nka no wanhwɛ a obu bɛfu ara ma wakeka nsɛm akɛseɛ. Ɛɛ hwan na ɛwɔ ha yi ɛpo ne o. Ɛpo ne.
Dabi anwɛn. Adeɛ ɔkan.
Yɛntie wɔ yi. Yoo, yɛayɛ akwantufo a yɛatu kwan pɛ na yɛahu biribi nti, yɛsɛ sɛ yɛnya afutusɛm bi ma wɔn na yɛka asɛm bi a ɛyɛ nokorɛ. Megye di sɛ saa nneɛma wei a aba mmaa no so no, ebi nso wɔ hɔ a wɔreyɛ a ɛyɛ dɛ sɛ wɔn na ɛrekwɛse mmaa no firi agent no hɔ sɛ, Fa ɔbaa brɛ me. Na bɛma no adwuma ayɛ. Saa boys no a wɔmo te kurom hɔ no, wɔmo na ɛsɛ sɛ yɛ kasa kyerɛ wɔmo paa efisɛ me deɛ meyɛ ɔkwantuni, me mɛ mahu bi pɛn. Na adwuma nni hɔ saa time no, yɛtumi request mmaa sɛ wɔmo nfa mmaa mmrɛ yɛn. na wɔde mmaa yi de namnam ade baabi a yɛyɛ adwuma akɛseɛ akɛseɛ. Libya nso deɛ, akɔyɛ kuro a wontumi nnya hotel bi sɛ worekɔ, ɔbarima a woaba so, wontumi nnya bi. Enti yɛ mmaa no ba hɔ na yɛde wɔn kɔyɛ saa no a, na wɔn ne wɔn da a, ɛhɔ na wobɛnya wo sika. Saa nnoɔma no bi ahapen wɔ Libya asase so ma me ara m'ani yangɛ ne mahu bi pɛn. Ɛnna sɛdeɛ a wɔyɛ wɔ saa asase no so no, wɔyɛ ara Nkramofoɔ no wɔkyiri adeɛ bi a yɛfrɛ no haram a ɛyɛ prostitute. Ɛba akuro no so deɛ a, wɔbɛtumi akye wo, aku wo. Saa nneɛma no, ebi wɔ saa kuro no so, ebi nso aba Libya. Saa deɛ no, ebi happen bebree. Enti me deɛ, saa prostitute nam hɔ no a wɔ ebinom yɛ no, a wɔde sɛ wɔkɔyɛ house girl, house girl, ɛnyɛ binom, ɛnyɛ house girl o, Hwɛ yɛ prostitute. Ɛbɛtu ne ba. Na wɔn nso a wɔn wɔ kuro mu no, wɔn nso da num yɛ saa nnuama no nyinaa. Nti bra me bɛka ara ne sɛ wɔn ngyae saa boys no a wɔn wɔ hɔ no, wɔn ngyae saa wɔn de wɔn nua baa baa a wɔn de yɛ prostitute no. a wɔn bɛnya sika no wɔn ngyae ɛne baako no no ɛɛ brɛ ɛtɔ so mmienu nnipa kunkum a aba ɛɛ Ghana sesia no. Adwo adwo kae me sɛ ɔtwɛn kakra ma me me sɛ mo mo a mo frɛ number no a ɛɛ obi gyina so no ɛno yɛ skype no ɛno yɛ zero two zero three two eight six zero one eight five sɛ obi kasa sesia na wo frɛ a na ɛkate ɔno nso ne call no eti wo bɛtumi afrɛ landline no ne mobile phone no nso deɛ wo bɛtumi afrɛ Ɛɛm, wobɛtumi afrɛ ɛno nso ɛso. Ɛyɛ ɛɛ landline no a ɛyɛ 0203 no 7358820 no wobɛtumi afrɛ so anaasɛ 079 ɛɛ 32 286 1328 no so. Ɛno deɛ ɛa na mmerɛ bi wɔ ha ɛyɛ free. Nti mesrɛ wo a sɛ obi kasa saa ɛnfrɛ ɛno ara so ɛma kasa no ɛkɔ fam. Agye ɔkaeɛ nti o. Ok, berɛ a ɛtɔ so no saa kunkumakunkum a aba Ghana bebrebe no, ɛbi wɔ Nigeria na wɔn akɔpe saa nneɛma no nyinaa, na mennim sɛ ɛyɛ abonsamsɛm anaa sɛ abonsam de nenam kuro so na ɛdu yɛn so o, mennim. Yɛduu Nigeria first paa wobɛhu sɛ na yɛahye nnipa, na yɛkum nnipa, na yɛahye nnipa, na yɛkum nnipa. Enti ɛyɛ duabɔ ma kuro no. Mohwɛ Me deɛ baabi a mafa na mede mede yɛ example obi wɔ Nigeria bɛyɛ two thousand de nineteen mu eh seventy eight a nnipa a wɔn awu ku agu abɔnte eh saa time no yɛfrɛ no agege agege no ɛnyɛ agorɔ nti saa nneɛma nyinaa no ɛyɛ sika pɛ yɛde kɔyɛ aduro aduro yɛnfɛ nnipa nyɛ aduro Saa nnoɔma no nyinaa na ɛba so. Nti sɛ bi aba Ghana wɔ saa system no mu a, mpaninfoɔ mfa wɔn nna nsi fam na mmara paa ɛndi mmu. Anyɛ saa a, ɛbɛkɔ so ara ma woaa ɛbɛyɛ wo tan. Ɛfiri deɛ wobɛhu ara ne sɛ nnipa abɔnten so na wɔahye nnipa so, wonhu nnipa korɔ no na wɔakɔkye no mpo. Sɛ Ɛyɛ adeɛ a ɛɛ happen a ɛbɛba ara na kyerɛ sɛ policefoɔ mpo ntumi nsɔ ano bio. Saa na adeɛ no teɛ. Saa agent of devil no, wɔn ntumi nsɔ ano bio ɛfiri sɛ ne nyinaa base policefoɔ ho because obi bɛ obi bɛyɛ adeɛ bi wode kɔ police station a oh yɛnya deɛ yɛbɛma wo. Obi bɛtum, ɛbɛtumi aba sɛ ɛɛde obi ɛyɛ abo ɛde bɛyie. Yɛbɛhye wɔn nyinaa wɔ Ghana, mobɛhu. Ɛnyɛ ɔtan me daase. Ka sɛ woyɛ bɛyifo oo, yɛtumi hye wo mpo ma no yɛ yie. Ɛma no yɛ yie.
Mm, nti me deɛ matwa so. Me daase mo, Nyame nhyira wo. Ɛnyɛ ɔtan na yɛte ne nka no, ɔse me deɛ matwa so. Ɛɛh, hmm, nsɛm no ɛdene. Ɛpo ne o.

Yeyi wo ayɛ so hɛn sɛ wɔbɔ adze no kɔ no yetum ayɛ dɛn eyi wo ayɛ na dɛ me papa yi a ɔbɛkasa ɔakasa paa wɔn a wɔde nkorɔfoɔ akwantuo a yɛretuo no nyinaa no ɔn sɛ ɛnyɛ ne nyinaa no kyerɛ sɛ ɛba sɛ twerɛ no a mea kaa sɛ ɔse ɛda ɛdi akyi a nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ eti ɛsɛ sɛ ɛyɛ dɛ ɛba ahopɛfoɔ no bi no no obi obi wɔ aburokyiri Ɔno ɔkɔ ofie no ɔkɔsi dan. Tonia nso wɔ Ghana ɔpɛ kwan aba aburokyi no bi. Ɔnim aburokyi ko a ɔyɛ dɛ. Wɔnya tee sɛ aburokyire no baabiara deɛ wɔnim sɛ baabi ayɛ dɛ yɛ aburokyire. Ɛna Arab kuro mu nso no, wɔn amammerɛ kyerɛ sɛ, sɛ wo nua baa, yɛanware wo nua baa koraa a, na sika no a wɔfa bɛgye, wɔde ato hɔ, nanso wosua awadeɛ deɛ a, wɔmma wo akɔware a, wontumi ntu nware. Ka ne yɛgye wɔn abusua, yɛgye yɛ wɔn ɛso. Ee, ɛna wo nuabaa nso spy, onya eighteen years a ɔspy bɛrima bi a waa no. Te sikani abusua mu betumi akɔwɔ adam a sɛ wonnya ɔbaa ne no nyɛ dɛn ɛna. Ɛna mo agent foɔ nso ayɛ sɛ nea ɛbɛma mo bi ne wɔn ayɛ dɛn ada. Eti wɔn de bɛto media so sɛ oo yɛse yɛbea adwuma bi a yɛbɛfa mo sei ne sei ne yɛbɛfa mo yɛde mo kɔ a na ɔmo akɔkyɛ wɔn ama wɔn. Ɛna ade no so wokɔ ade no so ɔmo so hɔ mmra nso kyia ɛtia ɛyɛ kuro no mmra ɛtia ahyɛwo ɛyɛ halam.

Ɔsan bisaa sɛ, Onuaba bi ka ho anaa? Answer is no. Ne yere bi ka ho anaa? Answer is no. Sɛ yebue adwuma wɔ ha sɛ adwuma no yɛ fɛ nipa de a, ɔno na ɔkɔyɛ mu yɛ nyɛ ye. Yɛn nyansa no, sɛbe mpe aduasa, yɛagya nyansa no wie biriara yi, ɛwɔ akyiri. Nea ɔyɛ gyefunu no hwɛ funu so a waka ama ada mpan. Da bi a meka ma yɛn mpaninfoɔ, meka ma yɛn ahemfo, mekɔ memiam politicians no. Me bem ɛhemfo is a politician yɛbɛtu no ɔbɛkɔ wei bɛba wei bɛkɔ bɛba Nana yɛntu ɔhene Ani pa bɛn na ɔhemfo no ɔmo yɛ de ama yɛn nkyi foɔ Yɛbɛtu yɛn nananom no sɛ woyɛ bɔne a Anasɛ kuro bɛba hɔ wobɛkɔ no koraa no a Ɔpɛ bi atena a ɔhene na ɔkɔsi ne soɔ Teacher bi ba kuro no a ɔhene na ɔkɔsi ne soɔ Ɔba bi ba kuro no a ɔyɛ ade bɔne a Asɛmmerɛ ma afɔɔkye no yɛde no akɔ ahemfie Nana abɛto n'ano Afei obisaa wɔn sɛ, Ɔsɛ dɛ yɛdze no ma mmaranimfo na yɛtwe n'aso a yɛdze no akɔ police station na anan abɛyɛ witness? Ndɛ deɛn na ɛrekɔ so? Sikanyi bi a Bible kaa sɛ da bi akyi nnipa bɛyɛ ahopɛfo na aduru hɔ no, ndɛ obiara pɛ sɛ ɔda kar mu. Ɔhen koraa sɛ mfe aduasa, ɔtra apakaa, ɔmpɛ apakaa mu atsena.